My people, una good morning, good afternoon, good evening. Oh. Una welcome to me. I remove my mask. I not me. I not go suffocate. una welcome to First Aid Immigrant Solution. My name is Remain Anthony. In case if una never subscribe, una go subscribe so that more for feed day come up. Come they give una the latest the cocoa for this channel or for this platform. So the topic where I make when make me come out this morning be say say me I come tell una say the new app wey they say they want to dey monitor person wey they want to dey track person wey get am the the government don sign am yesterday the the name of the app that they call am immune i double m u n e r immune na dem dey talk call am so na yesterday di extraordinary commissioner for for di emergency of health sign am yesterday say ko say e sign am because of say make dem do dis app make dem fit take dey monitor person wey dem know say e get dis eh, coronavirus so dat una dem fit track am so this system now i wan explain to to us so because the company wey e sign am wey tell us say make e design am na the company that they call bendy spoon so this bendy spoon na software designer wey design this app wey go, they go soon come out now and this app na na free na this app be and it's as e be free so and you fit download am without any money so and this app e go make use of bluetooth bluetooth mean say with your device wey you get for your phone you fit take look around one meters or more people wey wan come in contact with you whether they get this sickness or not so na e, because of am na e dem do this app so dem do this app for, because of say for this second phase wey dem wan enter so na this app na e go dey good wey dem take monitor make this coronavirus not too spread around everybody so the minister wey dem dey call domenico akuri come sign am talk say he give he give uh, this company authority say make they design this uh, uh, software application wey go they use for this second phase where they want enter so so this uh, software so where they want design so what he want do e not the compulsory e not the important for everybody but if you know say you dey voluntarily you dey willingly you fit install am for your phone so this application e e dey do am because of say make dem take track or monitor the spread of this virus because of say this virus no dey show for face so if you know say this coronavirus e e know the damage wey e don cause so far we no wan go back for where for the come you know how many people don die so it is advisable to even install am for your phone wetin e dey do The major important na because of two things. One of it now we wan tell us so. So one na to track uh, person wey dem know say e get am or wey come in contact with person wey get this coronavirus because this thing dey work this technology dey work with two or more phones together at a distance

e go give di goment di minister of health or di extraordinary commissioner for di emergency for health e go give dem di procedure for dem to retrace pipo wey get in contact wit isolated covid nineteen eh, patient for dis tin now we fit monitor pipo wey don get am and pipo wey come in contact wit dem so dat dem fit intervene

because e go still hide all the identification code for any member wey dey close to that phone wey dey close to that person e go hide am e no give them information out wey people take know say ah you don dey close to me you wan spy me you wan spy and send my information to the health people no so that one na still another important so and e go also give this uh, clinical record or diary of anybody wey dem know say e get am or wey no still get am about sex age or previous disease wey the person first get in the past or any medication wey the person dey take or any medicine wey the person dey take or dem still dey do wetin dem dey call updating wey dem dey upgrade the software every day anything wey the person see do whether e cure of the disease or the person e new get the disease so so that any update wey still come dem dey update am every day wey e get any symptom so any changes for the state of health of that person e go still dey update am for phone so this test it is very important and na the pillar wey the government dey use now for this second phase wey e go start any moment from now so e dey use am take dey talk say e dey go start this process this software for some region not be all region so some region wey dem wan first start this process in case if you never know now una just make sure say una stay uh, for this channel wey una make sure say una dey follow me so that anywhere they talk say they wan start am i go be the first person wey i go still announce am to una so the first region wey wan they wan they wan first start this uh, this thing now na they never announce am because they are still working on it so and the this software is not compulsory but it, if you are willing so to install it voluntarily for those citizens na to monitor uh, those people wey get am because of say this coronavirus you know say na virus you no fit see am with your two naked eye and you no dey show for face and anybody wey get am because of say you no dey show for face some people dey now na dem dey dem dey take treatment dem no dem no dey tell person dem dey hide down so all those things so but you no bring that one that as consent to your phone no e go only tell you say make you make you stay a a maybe a way but because of say the people wey get am e dey e dey close to you so that one meters because of the the help of bluetooth now when you on your bluetooth e go fit track anybody wey get that sickness around you wey still install the program for phone but if the person don install the program for phone e no fit track that kind person na im make am say the government dey urge e dey ask everybody say make we try make we install this program the program wey i dey tell you so they dey call am immune immune i double m u i so na it be the name of the program na bluetooth technology you go dey use if una still still remember wey una dey use bluetooth take dey share music dey share uh, files dey share pictures and all those things but una no dey stay close to the phone una fit stay at distance na those days wey we dey use infrared wey you go pair the phone uh, close to each other before you fit send but this one now because of this bluetooth technology at a more than one meters you fit if the person get am for phone e fit e fit tell you make you stay clear or make you if the person still get am or e don come across e, with that person wey e get am with the tr the trace of your phone wey you take get in contact with that person government go fit intervene and still help you come still treat you when you get in contact with that person by so doing we go fit monitor this coronavirus na im make me tell us say may i come give una this the koko in case if that uh, application come out abeg if you want you fit install e no dey compulsory but if you no want no install but as for me i go install because you first protect yourself first because they say when there is life there is hope Now make me tell you the name of the software now immune so now now for your phone you install and put and those people will not say they not still get smartphone this one is still opportunity where you go get one where you take protect yourself they say when there is life there is hope oh. may i close my mouth eh? una do well more and not forget to subscribe to first aid immigrant solution so na be the thing the wey i say me i come inform us today so more na follow me tomorrow for facebook i dey come live una bye bye.